Хөрмәтле брифингта катнашучылар! Чыннан да, сәламәтлек нәрсә ул? Без сәламәтлек дип, без авыртулар булмаган очракны әйтәбез. Ләкин ул сәламәтлек, туклануны, хәрәкәтне, шул ук вакытта көндәлек режимны һәм инде тиешенчә йокыны һәм инде психологик иминлекне үз эченә ала. Менә шуңа күрә инде безнең демография милли Проект кысаларында кеше гомеренең озын яшен озынайту буенча һәм шул ук вакытта инде кеше сәламәтлеген беренче урынга куеп, сәламәтлеген кайгырту йөзеннән кечкенә яшьтән үк балаларның һәм шул ук вакытта яшүсмерләрнең, өлкән яшьтәгеләрнең Эшче яшь, эш, эшче яшьтәге кешеләрнең сәламәтлегенә аеруча игътибар ителә һәм инде бу программа нигезендә һәрбер яшь үзенчәлеге белән инде туклану, дөрес туклануны һәм шул ук вакытта дөрес яшәү рәвешен алып баруны максат итеп куя. Чыннан да, без ничек тукланабыз соң? Безнең балалар инде бала туганчы ук, әни карынында ук тиешле витаминнарга бай, аксымнарга һәм шул ук вакытта тиешле режим белән яшәү рәвешендә тиешле туклыклы матдәләрне үзенә алып һәм инде сәламәт бала туарга тиеш. Менә Светлана Геннадьевна безнең балаларның сәламәтлеген процентларда әйтте. Беренче группа безнең уналты да дүрт процент.

Хроник авыруларга дучар балалар һәм инде өлкән яшьтә дә алар авыру булачак. Шуңа күрә балалар бакчаларыннан ук, шул ук вакытта мәктәп һәм инде мәктәп яшендәге һәм инде уку студент вакытындагы балаларның туклануларына аеруча нормалар эшләнгән, бар иде инде ул безнең, һәм инде ул нормаларның үтәлешен тәэмин итү. Дөрес туклану ул, безнең организмга кергән ризыкның сарыф ителгән энергия белән тәңгәл килүе. Ризык белән кергән энергия белән кешенең үзенең сарыф ителгән. Без нәрсә күзәтәбез? Бездә хәзерге вакытта балалар арасында да симерү, ожирение һәм инде диабет авырулары да бар. Шуңа күрә инде бу аз хәрәкәтлек, шушы авыруларны китереп чыгара һәм тиешенчә тукланмау, безнең организм өчен кирәкле булган бөтен туклыклы матдәләр, витаминнар һәм шул ук вакытта майлар, аксымнар тиешенчә кергән вакытта авырулар кисәтелә. Туклану, ул дөрес тукланган вакытта организм үзенең эшчәнлеген алып бара дөрес иттереп. Һәм инде нәрсәдер туклану белән тиешенчә кереп җитмәгән витамин яки аксым, яки шул ук вакытта майлар һәм инде артык энергия, килокалорияле ризык һәм тиешенчә үз вакытында тукланмау авыруларны китереп чыгарырга мөмкин. Шул ук йөрәк-кан тамыры авыруларын, симерү һәм шул ук вакытта инде. Сөяк системасында балаларның тиешле витаминнар җитмәү нәтиҗәсендә ныкс аларның хәлсезлеге дә һәм инде чөнки инде безнең тиешенчә туклану булмаса, безнең хәзерге вакытта бит инде алга киткән мәгариф системасында һәм инде аң-белем дәрәҗәсенә дә ул бик күп йогынты ясый. Безнең Ризык әти-әниләр дә өйдә иртәнге ашларны тиешенчә тәэмин итәргә тиеш. Чөнки инде аксымга бай дип әйтәбез без. Иртәнге аш, иң кулай аш, сөттә пешкән боткалар, злаковый продуктлар белән пешерелгән ризыклар, ул инде тиешенчә. Баланың мәктәптә һәм инде бакчада, балалар бакчасында үзенең эшчәнлеген алып барырга ярдәм итә. Әти-әниләрнең фотосы зур, чөнки аларның матди ягын гына исәпкә алмыйча, әйтергә кирәк, аларның менә шушы дөрес туклануын, туклану принципларын белмәү нәтиҗәсе дә булырга мөмкин. Шуңа күрә безнең менә шушы үзебезнең эшчәнлегебез нәтиҗәсендә без халыкка да,

Семьяда әти-әни дә дөрес тукланырга тиеш. Һәм инде үз вакытында, безнең инде балаларга биш тапкыр ашау каралган, өч сәгать, дүрт сәгать ара аерма белән. Мәктәпләрдә менә безнең тикшерүләр вакытында без үзебезнең санитар таләпләр буенча, куелган нормалар буенча менюларны карыйбыз һәм инде быел, узган елның уку елы башыннан безнең беренче, дүртенче класслар, башлангыч класслар бушлай ашыйлар һәм инде аларның менюлары Безнең республика күләмендә безнең белән килешенгән һәм инде МИНОБР белән расланган. Ә ул биш, унике яшьтән югарыларныкы без үзебезнең җирлектә һәр елны инде аларны үзебез килештерәбез. Монда без аеруча игътибар итәбез, балалар, китерел, куелган менюда ризыкларның төрлелегенә һәм шул ук вакытта аларның туклыклы булуына, аларның килокалориясе, сарыф ит, баланың сарыф ителгән энергиясен каплау уны үз өстенә алган һәм шул ук вакытта инде тиешле витаминнарга, аксымнарга бай, Углеводларга соотношениесында карап аны раслыйбыз. Безнең балалар һәрбер мәктәптә үзенең ашханәләрендә туклана, үзләренең ашханәләрендә чи, чималдан әзерләнә һәм инде читтән китерелгән полуфабрикатлар безнең мәктәпләргә бик керми. поварларның тиешле технологик процессны бозмыйча һәм шул ук вакытта аларны тиешенчә пешереп җитерүен контрольдә тотыла. Безнең инде тикшерү барышында да лаборатор тикшерүләре алына һәм инде килокалориягә дә, һәм инде безнең мәгариф системасында да ай дәвамында аларның шушы таләпләрнең үтәлеше контрольдә алына. Һәм поварларның аларның укуларын да һәрдаим алып барыла. Яңалыклар, безнең инде быел беренче январьдан үз көченә керде яңа санитар таләпләр. Искеләре инде безнең мәктәп балалар учреждениесе өчен дә һәм шул ук вакытта инде социаль объектлар өчен дә туклануга санитар таләпләр үзгәрде. Бу санитар таләпләрнең үзенчәлеге шунда, ул һәр яшь үзенчәлегенә, балалар бакчасында йөрүче балаларга аерым бер санитар таләптә мәктәп яшендә подростокларга һәм шул ук вакытта өлкән яшьтәгеләргә куелган таләпләрнең үтәлеше. Безнең балаларның тиешенчә туклануын да менә Ленис Анасович әйтеп китте, спорт белән шөгыльләнүләре аеруча дөрес режим белән алып барылуы сәламәтлекне ныгыта гына. Безнең районда Бар мөмкинлекләр дә бар балаларга спорт белән шөгыльләнер өчен. Һәм шул ук вакытта инде әти-әниләр дә үз балаларының сәламәтлегенә битараф булмыйча, тиешенчә туклануны тәэмин итеп һәм шул ук вакытта спорт белән шөгыльләнүен тәэмин итсеннәр иде. Ләкин бар әти-әниләр балаларының аякларын җиргә төшермичә дә, мәктәп ишек төбенә машина белән балаларын китереп, мәктәптән каршы алып, Бала саф һавада йөрергә дә вакыты калмый. Бирелгән нагрузкалар, балаларга мәктәптә бирелгән дәресләр алар бик авыр. Һәм инде иртәнге ризыкны инде чәй генә эчереп җибәрү очраклары да бар күп кенә әти-әниләрнең. Һәм инде ул бала талчыга. Тиешле аксым керми. Ә менә шушы тиешенчә кермәгән витаминнар, шул ук вакытта аксым һәм углеводлар да үз күләмендә баланың йөрәк-кан системасы, шул ук вакытта инде менә тикшерү барышында без инде аларның медицина, безнең бит инде мәктәпләрнең райцентрдагы мәктәпләрдә медицина хезмәткәрләре бар. Алар баш авырту белән инде һәм инде шул ук вакытта хәлсезлек белән, алар эч авыртулар белән мөрәҗәгать итәләр. Аш кайнату системасының бозылмавына һәм шул ук вакытта организмның тиешле функциясен үтәүдә үз вакытында кабул ителгән ризык, белки, аксымнар, майлар һәм витаминнар, минерал матдәләрнең үз күләмендә, артык булмыйча, һәрбер әйбернең дә чамасы бар, шуңа күрә һәм шул вакытта су эчү режимында көйлән, көйләнелеп кенә бала сәламәт була. Шуңа күрә инде мин әйтәсем килә әти-әниләргә, Шушы төп принципларны истә тотып, тиешенчә туклануны оештырсыннар иде. Безнең мәктәпләрдә, балалар бакчаларында алар контрольдә тиешле ике тапкыр ашыйлар балалар һәм инде шушы тиешле норма буенча куелган бөтен туклыклы матдәләрне үз эченә алалар. Әйтәсе килгән фикерләр шушы иде, сорауларыгыз булса. Бик зур рәхмәт, Луиза Макеновна, менә бу минем кызыксынып сорау биреп китәсем килә, мәктәпләрдә туклануны әйтеп киттегез, су белән тәэмин итү режимы үтәләме менә мәктәп бакчаларда? Мәктәп балала, мәктәпләрдә һәм инде балалар бакчаларында су белән тәэмин итү безнең оештырылды. Мәктәпләрдә бутилированный судан, кулерлар аша Кирәк икән, бала килеп эчәлә. Авыл мәктәпләрендә инде безнең балалар малокомплектный мәктәпләрдә, аларның саннары әз, шуңа күрә инде кайнаган суны махсус чәйниклар белән һәм инде кулланылган чиста стаканнар белән подносларда куеп эчсу эчү режимын көйләнелгән. Ә райцентр мәктәпләрендә һәм инде күп балалы булган мәктәпләрдә бөтенләштерелгән судан файдаланалар. Кеше су эчәсе килгән саен су эчәргә тиеш. Аның күләме ике литрдан да ким булмаска тиеш. Чөнки организмда менә шушы ризык белән кергән бөтен матдәләрне һәм инде аш кайнатуына уңайлаштыру өчен су эчмичә мөмкин түгел. Бу су көйләнген. Үземә хыялны. Сез һәрвакыт халык арасында, оешма-предприятиеларда да йөрисез. Менә бу соңгы елларда үзегезнең күзәтүләрдән чыгып, фикерләрегез белән уртаклашсагыз иде, халыкта сәламәт яшәү рәвеше культурасы барлыкка киләме? Һәм менә бу без елдан-ел мобиль яшәү рәвешенә күчә барабыз. Күп кеше әзер пешкән ризык сатып алып кайтуны кулай күрә, кибетләрдән яи булмаса полуфабрикатлар алып кайтып, чөнки ул вакыт ягы белән дә хисаплаша, алдын-артын уйлый, шул ук вакытта сәламәтлекне дә тәэмин итәргә кирәк. Шул яктан чыгып, сез киңәшләрегезне Бирсәгез иде менә кешегә, өендә мөмкинлек булмаган очракта да сәламәт туклануны оештырырга, менә бу яшелчәләр ашамы, полуфабрикатлар алмыйчымы, ризыкларны составын карапмы, ничегрәк итеп хәлдән чыгарга.

Өендә әзерләнгән ризыкны алып килеп, җылытып, обед ашарга мөмкин. Һәм һәрбер оешма, предприятиенең менә без тикшерелгә тикшерү урыннарында алар өчен туклану урыннары булдырылган. Микроволновка, холодильниклар һәм инде кул юу, шул ук вакытта савыт-саба юу өчен шартлар тудырылган. Ләкин алар алып килгән ризыкларны без өйдән алып килгәч, без аларны контрольгә алмыйбыз. Кеше үз аңында тоже соңгы вакытларда бит инде беркемгә бөтен кешегә дә мәгълүм күбрәк инде чи менә полуфабрикатлар дип әйтәм кафуларда тиз генә кереп кенә ашап чыгу эш вакытында да һәм шул ук вакытта Кафелар да шул ассортимент белән эшлиләр. Фастфудлар һәм шул ук вакытта инде тиз генә гамбургерлар, ниләр, ризыклар төрлеләндерелгән һәм шул ук вакытта инде сушилар. Алар әз-мәз күләмдә кирәк, ләкин һәркемне, һәрдаим аны куллана икән һәм инде шул ук вакытта безнең соңгы вакытларда инде атнаның һәр атнасында да булырга мөмкин шашлыклар Утта кыздырылган, кыздырылган ризыклар куллану яшелчә, җиләк-җимешләрне куллануга караганда күбрәк баланста бара. Һәм без күрәбез нәтиҗәсен, олы яшьтәге кешеләрнең, сәламәт кеше, хастаханәгә мөрәҗәгать итмәгән кеше юк. Йә ул кан, йөрәк-кан системасы авырулары, яки инде ашкайнату системасы белән. Менә шушы Полуфабрикатлар һәм шул ук вакытта инде кызган, көйгән ризыклар белән, көйдереп алып пешерелгән ризыклар белән ул барыбер үзенең зыянын сала. Бөтенләй кулланмаска дип әйтмибез, ләкин инде күбрәк ризык әзерләгән вакытта парда пешкән ризыкларга аеруча игътибар итәргә кирәк, чөнки Һәм шул ук вакытта алдан эшкәртелмәгән ризыклар ул тиешле витаминнарны да саклый һәм шул ук вакытта дөрес туклануның нигезе булып тора. Күбрәк инде яшелчә, 400 граммнан да ким булмаган җиләк-җимеш, яшелчә һәр көнне кеше ашарга тиеш. Чөнки аш кайнату өчен тиешенчә клетчатка да кирәк һәм алар аш кайнату, согым-күлем чыгаруында көйлиләр һәм шул ук вакытта Парда пешкән, менә алдагы көнне җылытылып бирелгән ризыклар түгел, ә бары тик көнендә әзерләнгән ризыкларга өстенлек бирсә, кеше үз сәламәтлеген, менә балалар яшендә дә без инде аны мәктәпләрдә тикшерү барышында да балалар белән әңгәмәләр үткәреп, үзем дә алардан сорыймын, ничек туклануларын, бик сирәге иртән тиешенчә тукланып килүен әйтә. Мин чәй генә эчеп киләм, мин бөтенләй ашамыйча киләм, диючеләре дә бар. Шуңа күрә инде безнең менә шушы мәктәптә ике тапкыр, беренче туклануда инде алар боткалар ашыйлар бер дәрестән соң сәгать мәктәпнесенә карай, кром райцентрдагы мәктәпләрдән башка. Башка мәктәпләр инде шушы туклану белән алып бара. Шуңа күрә бала да кечкенәдән үк дөрес туклануны белеп үссен иде. Һәм нәрсәнең зыянлы икәнен дә, теге кан ниләргә, матур кәгазьләргә төрелгән чипсылар, ниләр аның зыянлы икәнен белеп үссеннәр иде. Моны без генә җиткерәлмәскә мөмкин, без газета битләрендә дә күп материаллар бирәбез, радиоларда да укыйбыз, ләкин әти, әни Кечкенә яшьтән шуны белдертеп үтү. Акчам юк бит әле, аны алырга дигән түгел, ә нәрсә белән зыянлы һәм менә шушы ризыкны алгач, нәрсә белән файдалы икәнен аңлатып үстерә икән баланы, ул аны кечкенәдән үк белеп үскәне, ул аны үскәч тә дәвам итә. Һәм шул ук вакытта инде кыз балаларга әйтәсе килә, безнең мәктәпләрдә бит инде хезмәт, технология дәресләре бар. Менә шушы ризыкларны һәм инде техникум бик әйбәт базалы безнең, анда да безнең тиешле тукла ризык әзерләүне, пешереп һәм шул ук вакытта инде сервировкага да игътибар иттереп, чөнки инде ул аппетитны уята һәм тиешле туклануны аш кайнату системасына тиешле туклану нәтиҗәсен бирә. Аларны үз эченә алып безнең әле эшлисе эшләребез бик күп.